Salam älik mähriban adamlar hemmäňiziň gurban baýramyňyz gutly bolsun kabul bolsun Oguljan nirde kägi bu ýokardan nur ýagýa owadan ýagyp dur şony gyz muny. Gyy men kiçijik zadama däl gyz görmeli ýaly. Gyy sen yzymdan gelýäňmi gyy waý jorajan saňa döndüm gurban baýramyň gutly bolsun ýarym sagatlap salamlaşyp durmala görýäň. Gysgarak salamlaşaýaly. Gurban baýramyň gutly bolsun Jora. Kabul bolsun. Indiki ýyllarada hemmämize-de ýetirsin. Şeýle bolsun. Waý, Amangüljan täze eşikleň gutly bolsun waý. Sag boluň. Köýnegiňem gutly bolsun, donuňam gutly bolsun, öýmäňem gutly bolsun, köwüşiňem hemme zadyň gutly bolsun. Arasynda dem alsana Oguljan, dem al-a. Waý, dem alsam.
Waý, ni, sadapgaýçylara bardyňmy gyz gurbanlyga? Sadapgaýçylara bardym, men-ä hiç zady iýbilmän gaýtdym-la gyz. Waý, o näme üçin?
Manty bar, palow bar, dograma bar, hemme zat bar-a gyz. Hemme zat bar, towugam bar, mantam bar, palowam bar, ýok zat, ýok. Ýöne meň iýýän etli gutagym ýok eken içinde. Et etli diýýän kädili gutap bile otly gutap ýok ekeni. Şu Amangül bara kädi bilen ot iýip otyp özem ota meňzäp gidipdir gyz. Salona bardyňmy gyz sen şu gün gözellik salonyna? Hawa bardym sen barmadyňla gyz salona. Men bardym-a gyz.
Hä.
Ýüzüme ýaprak ýapyp oturan mendimä tanamadyňmy meni? Waý şo ýaprakly sendiňmi? Ýüzüme ýaprak ýapyp otyrsym diýene kim bar gördiňmi? Ýanyňda bir bedreli birem-ä otyrda. Kellesine bedre geýip oturan gözele göze we prisoska ýasadyp oturan ekeni gyz. Waý, şo bedreli gözelmidigy? Gözel ýanynda Selbi madawynda kirpik dakdyryp otyrdy. Şeýdip, eline-de dyrnak dakdyryp oturan Selbi gördümi? Häzir kirpik dakdyryp, dyrnak dakdyryp öýlerine gelsin, gaýnynyň näme diýjegini bilenok entegel. Dyrnagyny palta bilen çapaýmasa gyz. Gurbanlyga näçe köýnek aldyňy? Waý, bary-ýogy üç sanja köýnek aldym gyz Gurbanlyga. Günde bir köýnegi geýip barak, goňşulamyň içini ýakjak gyşda bar. Üç köýnegiňem gürrüňi etýäň, men-ä on köýnek, on gyňaç, on sany köwş aldym. Ýazgy aldyňmy?
Ýazgy aldym, indiki gurbanlykda bererin diýdim. Bo, aman onuň edäýjegi, Gaý, şu gurbanlykda bar-a, Jora jan, ýedi öýde nahar iýmek sogapdyr diýýä. Aý, sen-ä on ýedi öýdenem iýensiň, ýüzüň bir hil dogrum iýen ýalak bolup dur-la ýüzüň. On ýedi däl-le gyz, bary-ýogy ýigrimi üç öýden iýdim ýaňja. A gyz, hany men horlanjak, togsan altmyş, togsan boljak diýibem, ýenedem on ýedi öýden nahar iýdim diýýäň-ä sen. Ýuwaş-la gyz, Amangül, gurbanlyk geçensoň horlanjak diýdim-ä. Gurbanlykda horlanyp iýmeseň, işat iýmeseň, nahara ýükelär-ä. Onam Sadap gaýçyňkaýyna men bardym-da. O taýdanam dograma iýmedim-dä. A Sadap gaýçy tutuş oba aýtmadymy gaýdy gürrüň edip, Oguljan nahar iýenok diýip. Ony iňem dogry hindi hiňňällik duşmana barýan diýdiňmi? Wiý, ýör hiňňällik uçaly. Ýok gyz, hiňňällikde bir uçaly diýmek bilen. Ýörsene gyz hiňňä. Ýok-la gyz, geçen ýylam hiňňällikde uçaly diýip bir ikimiziň bile duranymyzy bilýän, birden gözüm açsam ýokarda asyl-asyl bolup men galypdyryn-a gyz. Seň agramyňa hiňňalykda bir uç bar gyz. Waý Amagüljan seni özümden beýik görýända şoň üçin seni ýokaryk galdyryk goýdum. Ýokla şu gurbanlykda uç maly hiňňalykda bir uç maly. Bolýa onda ýör onda bara näme eden diýsene. Orazgül ejemize täze elitka jaý berdiler Oz ejemize. Waý Oz eje diýende gurbanlyk edip otyr şu wagt. Hawa.
Aşhanasynda dagyn gyz bir elli-altmyş adam sygjak şeýle bir giň-giň owadan jaýlar. Waý. Bu jennet gyz ol bir görmek gerek ony. Oň nämesini diýýäň Amangüljan. Ol otagyndan bul otagyna geçmek üçin ýarym gün gerek-ä. Men şoň üçin häzir gurbanlykda oz ejelere barmak hem bir bent goşgy düzdüm şu gün özüm. Sen oz ejelerde ýitersiň o jaýda Amangül sen gowusy gitme. Gitmen men kiçi jaýda oturaýaryn. Şo bir bent aýdym aýdaýyn ondan oz ejelere gideli gurbanlyk iýmäne. Hany aýdany.